Men entäk seň aşyňa aw ataryn. Taýza geldiňmi? Geldim, sagaman. Iki sagat diýip, bir sagada da eglenmedim. Nahar iýdiňizmi? Iýdikle. Aý, ýüzüň näme beýle? Ýör daýza. Tutup bereýin. Haý, näme boldugy? Saglykmy? Hawa daýza, nahar iýmedik. Nahar Jereniň bişiren nahary iýer ýaly däl. Biz işden aç gelýäs-ä. Gazanýas biz, işleýäs günuzak. Didarjanam aç, şumat, menem aç. Iň mäkijesi Begmyradam aç-şumat, hiç himiz nahar iýmedik, iýer ýaly däl şerebe durşuna munça zat zaýa. Daýza, men eltimi ýamanlaýan däldirin. Seret, munça nahar zaýa şerebe durşuna. Daýza gaharlanmaň ýöne dawleniýaňyz galaýmasyn. Men süýji nahary özüm jikime bişirip durun. Wah, baş gelnim, uly gelnim, sen-ä tamamam şeýle dile. Aý, bor-la. Bolýar daýza jan, sen eşikleň çalyş, men oňa çenli nahar bişýär, onda guýaýaryn.

Begmyrat, daýzam geldi öýtýän, indi näme etsekkäk? Nahara mara. Begmyrat, aslynda men nahary süýtje bişirýän. Ýöne. Jeren, bolýar, özüm bir zaýatlaryny aýtjak. Salowmaleýkim eje, geldiňmi saman işden? Geldim oglum. Salam daýza. Daýza, çaý suw içjekmi? Ýok, sag bol gelin. Çaýam içdim, suwam içdim. Begmyrat. Babajan. Oglum, ýör nahara. Gelnejeň süýji nahar bişiripdir. Jeren, Öýkeleme. Nahar bişirmänem öwrenersiň. Ejemdir-dä. Ýör, nahary garaşdyrmaly, iýeli. Boldy. Iki müň manatlyk toý hyzmatymyz, iki müň manat içinde DJ, alypbaryjy, toý kolonkasy. Şeýle-de toý hyzmatyma-da goşulanlar, kameraçy, suratçy, Tansçylar, Ähli hyzmatlar bizde bardyr. Şeýle-de SMM hyzmaty, Çaryýew Production, reklama etdirjekler. Ýa bolmasa harytlaryňyzy reklama etdirjek bolsaňyz, bary-ýogy her reklama ýüz elli manat. Çaryýew Production. Habarlaşyp bilýäňiz, telefon belgimiz sekiz altmyş üç, segsen ýedi, segsen ýedi, nol dokuz. Sag boluň! Hemaýatkär ygtybarly terjime merkezi. Eşitýäňmi jigim? Düýn bilen hopba heleýim-ow. Düýn agşam daýy berak gelýärdi-ä ýoldan. Şonda güjükden gorkuşygyny aýtdym. Aý, güjükden gorkanyň-a. Gije bilen gülüp-gülüp bar. Ol agzyny güjük yklap, Bak git welin bar ya, gorkup baýy bu diýip, men-ä bar ya. Aý, Jeren, Jeren. Al çaý iç. Näme işläp durdyň otagda? Yo, ýöne gülşüp degişip otyrlar ol ýöne seretip durdum. Sen bizi haçan aýlanmana gitjek? äkitjek diýdiňmi? Olar-a hezil edip, günuzak degşip-gülşüp oturýarlar, biz bolsa günuzak işleýäs, gazanýas. Äkidäýýä bizem aýlanman. Bor diýdim-ä. Nesip bolsa erte çagalar hem gelýär, gideris üýşüp. Beh. Jeren? Ne bolýar? Eýgilikmi? Aglap otyrsyň? Men erbet adammy? Kim saňa erbet diýýär, ew-eý? Erbet adam bolsaň men sen bilen ýaşaşmazdym-a. Be. Jeren, aglamasana. Näme üçin meň hemme etýän zatlarym dogry dälkä, hä? Men biriniň göwnüne degdimmi? Hä? Aglama, Jeren, aglama. Hiç kim göwnüne degmez, ýa bir sen göwnüňe degdiňmi? Näme üçin aglaýaň? Her kimem ilkinji öýüne gelýär-a. A sen başga öýden gelip bul öýe düşdüň. Biziň düzgünimiz aýratyn, iş edişimiz aýratyn. Men öz öýümizde beýle däldim. Ýöne men diňe dogry zatlar etýän. Näme üçin ýöne tersine bolýar? Hemme eden zadym men günäkärmi? Seren jan, sen günäkär däl. Aglama. Hemme zat öwrenip gidýär. Biş-düşem öwrenersiň, arak saçanam öwrenersiň. Biziň öýümiziň giriş-çykyşy siziň öýüňiz ýaly däl, aýratyn bolýar. Ine bizem gulluga gidýäs-ä. Gulluga barýas welin eýýäm ejemiziň öýi däl, siziňki ýaly başga öýe düşen ýalak bolýar.

Hemme zat ýerbe-ýer durmaly. O siziň täze gelniňiz bar-a, şol etýä. Hiç hili nahar zat oňaranok. Hemme zady özüm edýän. Naharam özüm bişirýän. Öýüň arassaçylygynam özüm edýän. Men işden gelemden soň şol işleri özüm edýän, daýza. Täzänem bilemok, köýnänem bilemok. Her kim ýerbe-ýer işini etmeli. Şonça işi edemsoň-a men siziň göwnüňize ýaranyp bilemok, dämi?

kitaplaryňyzy, kitapçalary, resminamalaryňyzy, daşary ýurda iş bilen gidýänler, okuw bilen gidýänler sekiz dilde resminamalaryňyzy terjime edip berýäs. Takyk çalt wagtda Ygtybarly terjime merkezine habarlaşmak üçin telefon belgimiz sekiz ýetmiş bir on sekiz kyrk ýedi ýetmiş dört. Ygtybarly terjime merkezi siziň hyzmatyňyzda.